Үтүү күннэн күндү доҕоттор! Биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр аан ситиҥҥэ сахалыы суруйуу туһунан кэпсиэхпит. Ыстатыыстыка көрдөрүнэн Инстаграм аҕа он бес бырыһыан сурутааччыта тиэкиһи болҕойон ааҕар. Атыы-эргиэн өҥөнү оҥоруу сайдарыгар, билии-көрүү тарҕанарыгар биир кэҥник кутуттуллар аан ситим көрүҥэ буолар. Маннык араастардаах. Бастакытынан атыылыыр, иккиһинэн иһитиннэрэр-биллэрэр, үсүһүнэн сырдатар, аралдьытар, төрдүһүнэн булкаас. Атыылыыр көрүҥ Формулата Аида диэн буолуохтааҕын өссө үһүр бэһис үйэ саҕаланыытыгар Америка копирателлэрэ быһааран тураллар. Бу табаары ылааччы эбэтэр өҥөнү туһанааччы туох көдьүүстээх буолуоҕун өйдүөхтээх уонна ол хамсааһыҥҥа тириэрдиэхтээх. Онтон атын көрүҥнэрин туһунан кылгастык кэпсээтэххэ, Бу иһитиннэрэр, биллэрэр хайысха олох туох эрэ саҥа баар буолбутун вирус курдук тарҕатар аналлаах. Онто сынньатар, аралдьытар элбэх сэргэх видеолардаах, хаартыскалардаах буолар. Онтон булкаст диэн араас хайысхалаах тиэкистэр биир сиргэ киирбиттэрэ ааттанар. Бу Инстаграм бэйэтэ туспа ньымалардаах. Бастатан туран атын бэйэ-бэйэлэригэр майгыннаспат буочардаах болуохтаахтар. Истииллээх, Иккиһинэн, техникэни олус үчүгэйдик баһылаан, анал шриптэри туһанаан, бу холобур эһи кырааҥҥа көрөҕүт. Маннык шриптэри босхо хачайдаан ылыахха сөп. Аны туран наһаа сыһыарыы суруйбакка бу арыттаахтык суруллуохтаах ол оннук суруйарга эмиэ туспа бу сыһыарыы баар ону эмиэ хачайдаан ылыахха сөп ону таһынан бу холобур туох эрэ тэрилтэни араммыт буоллаххытына эбэтэр урбаанынан дьарыктанар буоллаххытына ону кэрчиктэргэ арааран тус-туспа ааттаталаан хас ый инниттэн олох тугу таһаарыахтааххытын былааннаан оҥоруллуохтаах эбит холобур тэрилтэнэр ыммык киһи эбэтэр туора урбаанынан дьарыктанар киһи ону хайдах арыйбытын туох моһоллору ааспытын ханнык кистэлэҥнэр кини бэйэтин уопутугар олоҕуран туох баар эбитий, ол ону дьэ кини хайдах арыйбытый, диэн ону сүбэлээн-амалаан дьоҥҥо туһалаах гына хоруйдахха, ону, сыан, ону ордук сыаналыыллар, онно сөбүлүүллэр. Аны туран бу эһиги ааҕаачыларгыт ханааларын үөрэтэн элбэхтик бу бизнес аккаунт диэҥҥэ туруоран кинилэр хас чааска кытта киирэ ордук киирэллэрин ол кэмҥэ бириэмэ ол бириэмэҕэ бу тиэкистэргитин таһааран аны кинилэр хас саастаахтарый туох кыһалҕалаах буолуохтарын сөбүй диэн үөрэтиллиэхтээх эбит тус бэйэҥ сыанабылгар эбитэр бу уопсай рейтиннэргэ олоҕуран холобур ханнык сыһыарыылар ордук туһалаахтарын, ханнык киинэҕэ тиийэ бу ханнык киинэлэри дьон ордук көрөрүн, кинигэлэри ааҕарын кытары дьоҥҥо сүбэлээн-амалаан суруйуохха сөп. Бэлиэ түгэннэргэ хоруйар ньымалар эмиэ бааллар. Холобур, бу күн-дьыл хаамыытынан көрөн эмиэ хоруйуохха сөп. Аны туран бу тэрилтэ ис куукунатын арыйан хоруйуу эмиэ улахан болҕомтону тардар. Ити курдук ыйытыктары дьон санаатын билэн элбэхтик быһа пииргэ тахсан ыйытыктары оҥорон кэми элбэхтик комментарийдэри таһаарар көрүүстээх буолар эбит аны бу инстаграмҥа ханнык сирэйдэр баалларын уонна кини бу тыла өһө хайдаҕын ырытар эбит буоллахха ордук иһитиннэрэр биллэрэр уонна һынньытар аралдьытар хайысхалаахтар эбит бу манна холобур хаһыаттарга таба хоруйуу тылдьытын уонна бу таба хоруйу быраабылата тутуһуллар эбит буоллаҕына бу аан ситимҥэ улаханнык тутуһуллубат эбит диэн бэлиэтиэххэ наада ол курдук наһаа элбэх сыыһалар бааллар холобур бастатан туран эттэххэ бу сахалыы таба хоруйу тылдьыта Биһиэхэ хайдах уруйарбытын, хайдах бутул хайдах урулларын олус үчүгэйдик бутулдьыкка барытыгар баар. Ону туһаныахха наада бу ааспыт биэриигэ эмиэтин туробун икки тыһыынча уон биэс сыллааҕы тылдьыты туһан аһардьабыт билигин. Олону көрөн бу сөпкө уруллуохтаах. Холобур, маннык тыллар: нууччаттан киирбит тылларга тыллары тутууга сыыһалар бааллар холобур саха сире ньюс диэҥҥэ спорка диэн хоруллар сөптөөҕө успорка диэн буолуохтаах аны тренер диэн хоруллар тренер диэн буолуохтаах сөптөөҕө тэтим радио инстаграмыгар эфиргэ диэн суруйаллар сөптөөҕө эпииргэ диэн буолуохтаах чемпион диэн суруйаллар эбит сөптөөҕө чөмпүйүөн диэн буолуохтаах холобур нвк саха инстаграм сиригэр роман диэн суруйаллар сөптөөҕө арамаан диэн буолуохтаах бүтүн этии бу үйэлээх үгэһи кэһии баар холобур бүтүн этиигэ нвк саха инстаграмыгар Бу наҕарааданы тус бэйэтэ туппатаҕар бырастыы көрдөстө диэн. Ол эрээри бэлэҕи, бэлэҕи үрдүктүк сыаналаабытын биллэрдэ диэн этии. Бу этиини наҕарааданы тус бэйэтэ кэлэн туппатаҕар хом санаамаҥ диэн көрдөстө уонна бэлэҕи үрдүктүк сыаналаабытын биллэрдэ диэн көннөрүөххэ сөп. сөп. Аны өҥ ын дорҕоонунан суруйуу элбэх. Холобур, эһиги барын кэлин диэби курдук бу саҥарарга эмиэ сыыһаллар диэн аспыт биэриилэргэ этэн турабын бу инстаграмҥа эмиэ оннук суруйаллар эбит бу маннык быраабыланы өйдүөххэ наада иккис сирэй биир эбэтэр элбэх ахсааныгар өҥ дорҕоон буолар диэн тыл түмүгэр, тыл бүтүүтүгэр. Холобур, маннык диэн этии бар. Саха music видео диэҥҥэ эн санаан чыпчаалыгар тиийдэрбин диэн. Сөптөөҕө эн санааҥ чыпчаалыгар тиийдэрбин диэн буолуохтаах. Ити курдук сыыһалары Ырытан көрдөххө итинник. Бу күндү көрөөччүлэрбин ыҥырыам этэ. Сахалыы элбэхтик кинигэни сахалыы кинигэни элбэхтик ааҕыҥ уонна таба хоруйуу тылдьытын туһаныҥ диэн. Уонна түмүкпэр сорудах биэриэхпин баҕарабын. Бу бүгүн кэпсээбит ньымаларбытын туһанан уонна таба хоруйуу быраабылатын тутуһан